O! Na, na, na, na. Diolch yn dwyll hawdd.
O, oh, sbyn i mynd. There's life in the old dog yet, ni, eh? Deep down, o'n i just yn meddwl, os o'n i'n bachgen, dwi eisiau bod yn Bill Georger, ond oedd e just ddim yn peth oedd eich gallu neud. Ti wedi bod ar Wikipedia, do? Do. Dwi just mor passionate am chwaraeon yng Nghymru.
Tro yma ar y gêm, dwi'n treulio diwrnod efo athletwraig sydd wedi cynrychioli Cymru mewn dwy gamp. Capten presennol tîm Pêl-rwyd Cymru sydd hefyd wedi ennill 30 o gapiau i'r tîm pêl-droed cenedlaethol, Nia Jones. Mae Nia'n dipyn o gymeriad, a mewn i'n barod am ddwrnod o dynnu coes a gwaith caled.
Mae o wedi bod yn haslo fi am borderline flynyddoedd am cyfweliad bach. Mae o'n meddwl da ni'n cyfarfod yma yn gym fi am chat bach, ond actually, dwi angen partner bach am gyfer sesiwn ymarfer, so, yeah. Bring it on, MTJ. Nia Jones, helo. Helo. Sut wyt ti?
Ti'n edrych fel ti am ymlacio yma. Dwi'n barod am y jacuzzi a'r sauna. Mwynhewch jacuzzi ar ôl achos dwi angen partner mae'n ddrwg gen i, mae gen i cwpan y byd i ymarfer ar gyfer so hop on plîs. Sesiwn bach?
Sesiwn bach.
Sesiwn bach i fi, sesiwn mawr i ti. Come on te, mae'n bleser cael bod yn fama efo chdi oherwydd hwn 'di dy le hapus di de, lle mae prif athletwyr Cymru'n dod i ymarfer. Ydi, Canolfan Cenedlaethol yng nghanol Caerdydd, dwi 'di bod yn ymarfer yma ers deg, deuddeg mlynedd, yym ie dyma lle dwi'n meddwl dwi 'di sort of adeiladu fi fel athletwraig, yym dwi jyst wrth fy modd yn ymarfer yma a dyma lle mae'r gwaith caled yn mynd mynd i lawr cyn i ni fynd allan ar y llwyfan fawr. lle i'r elite athletes de, felly dwi'n ffitio fewn yn iawn Ie, ond rhaid i fi gofyn caniatâd sbeshal i gael ti fewn, ond dewch. Ultimate elite dwi. Pam wnest ti cyflymu jyst am bo fi 'di mynd yn fast? Because ma'r cameras ar. Cnes i fyny 'da ni wan ia? Cnes i fyny. Be, ti'n alright? Dwi'n alright. Dwi'n gallu clywed ti'n anadlu.
Lawr â ni.
O! O! Sbia arni mynd.
Gallu rhoi traed chi fflas ar y llaw. O, oh, sbio da. There's life in the old dog yet, ni, eh? Ddim am cicio, ddim am pasio.
Ti'n gwybod be, mae'r cwrs yma mynd i siwtio fi. Twch cynta, 103, 103 o Lathenni, perffaith. Right to left bach, ho ho. Ti'n mynd gynta? Cel bach, na, ti eisiau

Sporty iawn, ie. Wrth dy fodd yn gwneud chydig bach o bob dim. Pêl-droed, pêl-rwyd. Sut un o chdi'n tyfu fyny, yn tyfu fyny ochrau Wrecsam 'na? Ie, pentref bach o'r enw Llanfynydd, tua deg munud o Wrecsam, efo dau chwaer, mam, dad, yym jyst wrth fy modd bod tu allan. I ddeud gwir, dwi'm yn gwybod pam dwi dwi mor gystadleuol a mor sporty, achos 'dan ni actually neud ballet a tap a modern o'r o oedran tri i 13, ond pan nes i i ysgol uwchradd rili, o'n i jyst wrth fy modd gyda unrhyw gêm tîm rili. Pêl-droed oedd y cariad cynta', achos dwi'n meddwl nes di ddim dechre chwarae pêl-rwyd tan o' chdi chydig bach yn yn hŷn. Na. So pêl-droed a be', chwarae yn erbyn yr hogia a cicio nhw? Cicio nhw.
Pa fath o chwaraewr ti'n meddwl oedd yn gywir? Budur. Na, na, ie, jyst gwylio fo ar y teledu dweud y gwir. Yym, o'n i wrth fy modd efo Arsenal, nath nath Yy Dad jyst rhoi crys old school JVC arno fi pan o'n i'n pump, chwech, o'n i jyst wrth fy modd. Gwylio nhw, Ian Wright, Thierry Henry. Un o'r pethau gyntaf dwi'n cofio oedd gwylio actually Lloegr yn ed- yn erbyn Argentina nôl yn 98. O'n i jyst yn cofio gwallt David Beckham. Ie. A hefyd nes i nes i gofyn wrth Dad, dwi'n cofio rŵan, pam pam ma'r dyn yna mewn kit wahanol? A na- nath Dad dweud, wel fo di'r referee. Iawn. So dwi'n gobeithio ma' ma' knowledge pêl-droed fi wedi datblygu ond yym dwi'm yn siŵr. Sut oedd o wedyn ta, pan bo' chdi'n chwarae yn erbyn yr hogia', o' chdi'n meddwl 'swn i'n licio chwarae pêl-droed yn broffesiynol, ta o' chdi'm yn meddwl am hynna ar y pryd? Nes i literally jyst meddwl, pan oedd pobl yn gofyn wrthyt ti yn yr ysgol neu athrawon p'un ti isio bod pan ti'n tyfu fyny, o'n i wastad yn jyst yn dweud rhywbeth fel bod yn yr heddlu neu deintydd neu rhywbeth, ond actually deep down o'n i jyst yn meddwl, wel, os o'n i'n bachgen, dwi isio bod yn bêl-droediwr, ond oedd o jyst ddim yn peth oeddech chi'n gallu neud. Mae jyst mor cŵl rhawn i, i, i weld pobl yn dod i gwylio ni fel pêl-rwydwyr, ond enwedig pêl-droedwyr. Maen nhw'n gallu actually cael gyrfa, chymo, hudol gan y gêm. Ti'n gwybod be oedd y freuddwyd go iawn i chdi'n tyfu fyny? Chwarae ffwtgolff efo OTJ. 'Na fo, ie, breuddwyd wedi dod yn wir. Waw, living the dream.
A, dwi'n y coed. Neis. Pedwar i fi. Pedwar i chi. Serious rwan? Ie. Yeah.
Chwarae pel droed a pel rwyd? Ie. Yeah.
Ti'n cymryd balchder mawr yn dy ffitrwydd, dweud? Ie, yeah, dyna, dyna beth sy'n llenwi fi efo hyder pan dwi'n mynd i mewn i gêm. Dwi wir yn credu fi dilyn o chwaraewyr Yym, mwya ffit ar y cwrt, dwi'n, dwi rili yn edrych ymlaen at test ffitrwydd a dwi'n gwybod mae'n, mae'n weird ond dwi'n, dwi'n ffain bod i ddim y, y chwaraewr gorau yn y byd, mwya cyflym, mwya bwerus ond dwi eisiau gweithio mwy galed na, na neb ar y cwrt so yy, ie, hwn di, hwn di lle hapus fi. I gael sgwrs efo rywun sy'n edrych ymlaen at sesiynau ffitrwydd. Ie.

ardal Wrecsam. Diolch. Mynd i Ysgol Maes Garmon, a wedyn nes di symud lawr i dde Cymru. Mm -hmm. Nes di abandon ship i'r Dark side, sorry.
Um, symud lawr i Gaerdydd i fynd i brifysgol, a wedyn arwyddo i dim peldroed Caerdydd hefyd. Mm -hmm. Sut brofiad oedd hynna? Ti wedi bod ar Wikipedia, do? Do. Um, yeah, oedd o just yn... Yn benderfyniad syml i fi rili oedd ymarfer i'r dau gamp o'n i'n caru, pêl-droed a phêl-rwyd. Oedd o i gyd lawr yng Nghaerdydd so ie o'n i isio astudio chwaraeon achos dyna'r peth o'n i'n jyst yn caru. Nath hynny rili agor jyst gymaint o gyfleon i fi. Yym, dwi 'di cyfarfod pob ffrind sy genna i rŵan yn brifysgol a trwy'r timau hynny a... Nathon ni ddim cyfarfod yn brifysgol so 'dan ni ddim yn ffrindiau. O, yy, acquaintances ar deledu, falle? 'Na chdi, 'na chdi.
A, yn unig ffrind fi yn yy press boxes? Na. Yym, ie, a wedyn oedd o'n, oedd o'n fraint actually arwyddo i i dîm Caerdydd. Mae ganddyn nhw gymaint o hanes a ma' 'na gymaint o chwaraewyr cyn Cymru a a genedlaethol wedi chwarae dros y tîm yna, you know, Sophie Ingle, Natasha Harding, o'n ni gyd yn chwarae efo'n gilydd yn fan'na, oedd o jyst yn awyrgylch grêt and yeah, oedd yr ymarfer yn, yn perffaith iddo fi really i dechrau gyrfa fi yn, yn bêl-droed. Chwarae Gaerdydd, nes di arwyddo i Reading, ges di games i Yeovil, rhywbeth sydd gennym ni, rhywbeth tebyg, nes i chwarae Yeovil hefyd, uh, hynna'n brofiad i fyw lawr yn fanna. Dyna'r unig rheswm nes i arwyddo yn fanna. Na chdi, na chdi. Uh, dilyn yn, yn, yn llwybr i, chwarae teg i chdi, ond Oedd o'n broffesiynol? Faint o ymarfer oedd 'na? Yym, su- sut oedd 'i bryd yna? Oherwydd mae gêm y merched 'di datblygu, do, Do. ond doedd 'i ddim cweit 'run fath bryd yna, na? Na, ar y ddechrau pan nes i arwyddo Josh Redding, yym, oedd y yym hyffordd wraig Cymru oedd Jane Ludlow, legend, yy, 'di ennill y quadruple dros Arsenal, cyn-capten Cymru, yn yn ffigur rili ysbrydoliedig i fi. Yym, Hi oedd coach dros Reading a wedyn Cymru, a wnaeth hi dod â Kelly Chambers i fewn oedd yn um, uh, coach Reading ar, ar, ar well, dal rwan hefyd. Oedd hi'n helpu ni efo carfan Cymru hefyd, so nath hi just dweud wrtho fi ar ôl i neu ddau garfan, actually, beth ti'n neud tymor nesaf, ti eisiau dod lawr i Reading, um, da ni eisiau ennill y Super League 2 a fynd, a fynd fyny i'r actual FA Super League, a da ni eisiau mynd llawn amser, so tyrd helpu ni cael promotion, da ni'n rhan amser ar hyn o bryd, uh, 100 punt yr wythnos roedd o, dewch lawr dwywaith yr wythnos ja- lawr yr M four, roedd o jyst yn yn lefel totally wahanol, y lefel o conditioning, y lefel o manylion gan yr hyfforddwyr, yym oedd o- o'n i jyst wrth fy modd a wedyn ie, nath ni ennill y gynghrair, mynd i fyny a a nes i actually dod yn llawn amser like full time professional footballer, ie jyst yn yn breuddwyd nes i ddim rili dychmygu pan o'n i'n ifanc. Yym, be o'n i'n gallu cyfro mewn un diwrnod yn Reading, basai hynny 'di cymryd ni dwy, tri wythnos yn, yn chwarae i Gaerdydd. So, ie, yeah, just y lefel o manylion um, a'r, a'r actually amser i gorffwys ar ôl sessions. Mm. O'n i fewn am wyth o'r gloch, wedi gorffen gan dau, a just feet up a, a paratoi am y diwrnod nesaf, oedd o'n, oedd o'n wych. Sut oedd arwyddo'r cytundeb na? O'ch ti'n meddwl bod hynna'n mynd i fod yn bosib? Chwaraewr proffesiynol? Honestly byth, na, o'n i'n meddwl oedd rhaid i fi cael like, oedd rhaid i fi bod yn dyn. Ie. Ie, yr unig person o'n i'n rili edrych i fyny at oedd Thierry Henry a oedd o'n dyn o Ffrainc yym yn gallu sgorio 30 gôl y tymor a that was not me so yym ie, jyst i ddweud gwir jyst o'n i jyst wrth fy modd yn gweithio'n galed. Yym dwi byth 'di bod yn yn pêl-droediwr gorau. I know you'd be surprised from this from this round here ond yym byth 'di bod yym chimo, mor naturiol yn athletwraig, ond actually dwi jyst wrth fy modd yn gweithio'n galed, helpu'r tîm, arwain yn dda. Mae 'na lle mewn, mewn carfan i, i chwaraewyr fel hynny, a, a dwi wrth fy modd yn chwarae'r rôl yna. Nice.
Bach yn fluffy yn fanna. Fel gwall ti.
So, wow, wow, wow, wow, wow, wow!
Ti rioed di cymryd cornel? Do. Na. Do. Be' ti 'di cymryd i? Do.
Ti gwbo be'... Pam o' ti'm yn y bocs?
Na, nesh i ddod on i Norwich yn yr FA Cup a cymryd cornel, a ti gwbo be', dwi erioed 'di bod mwy nervous ar y car. Seriously. Tan, tan heddiw.
Tan heddiw.
Ie. Sgor goll. Ie. Neis. Mae'n siŵr bod o jyst yn freuddwyd wedyn gallu cynrychioli Cymru, gwisgo'r bathodyn yna, ond reit ar y dechrau, oeddech chi'n teimlo yn od oherwydd oeddech chi'n gorfod gwisgo crysau'r dynion a hyn a'r llall. Ti'n gwybod, dydy'r pethau ddim wedi datblygu tan yn hwyrach, ta chdi'm yn meddwl am y peth? To be honest o'n i jyst mor chuffed i gwisgo Grace Cymru. Oedd o'n bois bod o'n extra large champion long shorts lawr i pengliniau fi achos dyna beth... Top fi oedd hwnna! Ie.
Rhy rhy bell i chi. Yym ie dyna beth oedd y pobl o'n i'n gwylio ar y teledu, Ryan Giggs, Mark Hughes yn yn gwisgo so oedd o'n i jyst fel wow I can't believe they actually gave us a kit sort of thing. So actually mae'n wych actually bod safonau ni wedi codi Ac actually, mae 'na pobl rŵan yn dweud, actually, na, 'di hyn ddim digon da, 'dan ni angen crysau sy'n ffitio ni, 'dan ni'n haeddu bod yn cyfforddus pan 'dan ni'n chwarae, 'dan ni eisiau edrych yn dda i chwarae'n dda, a ie, jyst cynrychioli Cymru, honestly, dio'm bwys os mae'n darts neu tiddlywinks, dwi jyst wrth fy modd yn jyst cynrychioli gwlad ni. Ie, jyst gwybod bod ni'n underdogs a 'dan ni'n gallu chi'mo, neud pethau m- m- hyd yn oed pan mae pobl yn dweud 'dan ni ddim yn gallu neud nhw so ie yeah, dwi jyst mor falch. Dwi'n gwybod mae'n neud teulu fi'n really bach hefyd so um, yeah, dwi'n dod o'r pentref bach a mae mam a dad jyst wrth ein boddau hyd yn oed os dwi ddim yn chwarae jyst dod lawr i'r gemau a rho'r yn rhan o fo, ohono fo a Dwi jyst wrth fy modd yn canu'r cân cenedlaethol i ddweud gwir.
Da ni gyd yn ymwybodol rwan, tîm y merched, um, mae'r gêm bel droed yng Nghymru wedi tyfu gymaint. Sut wyt ti'n sbio ar hynna? Achos nes ti just methu allan ar yr oes eiraidd mae'n rili really do? Do, ie.
Yeah. Dwi'n braidd yn gefndigelus i ddeud y gwir, achos honestly, nes i ddi- byth, byth dychmygu bod 'na mynd i bod yn chwech, saith, wyth, naw mil o bobl yn gwylio tîm Cymru genod yn Stadiwm Caerdydd. Dio- Doedd o jyst ddim, oedd e ddim yn edrych yn bosib pan o'n i'n chwarae dros Gymru, 100 pobl yn wylio ni yn Haverfordwest, Jane Ludlow wedi selectio pitch mwyaf bogi, a ni gallu ffeindio yn de yy yn y de actually rhoi'r y gwrthwynebwyr i ffwr'. Oedd e jyst yym ie mae'n anhygoel, mae'r product wedi tyfu, mae safon y chwarae wedi tyfu, a dwi jyst mor ddiolchgar bod bod Cymru a a cymdeithas Cymru actually wedi wedi actually deffro a 'di ie 'di rhoi y genod yma ar y llwyfan ma' nhw ma' nhw'n haeddu achos chwaraewyr fel Sophie Ingle, Jess Jess Fishlock ma' nhw ma' nhw wir wir world class a ie dwi wrth fy modd yn gwylio nhw chwarae mae mae'n wych i fi cael galw nhw'n ffrindiau hefyd a gweld nhw dal yn mwynhau. Yym, ie, dwi'n braidd yn genfigennus ond dwi wrth fy modd actually yn dal fel cefnogwr Cymru. Dwi actually i gwylio nhw a i siarad dros nhw a i cael like, rhan bach i chwarae yn, yn siarad amdano nhw yn y, yn y, yn y media hefyd. Um, yeah, dwi just mor hapus bod e, bod e ar y ffordd. Lot i fynd wrth gwrs ond ie mae mae nhw'n wel ar ei ffor.
Nia, da ni wedi gweithio'n galed heddiw. Sesiwn gym, mm -hmm. a wedyn bach o foot golf, ond ti'n mynd â fi rwan i rwla sy'n golygu lot i chdi pan ti isio rwle i ymlacio. Mm -hmm. Wel, ti wedi gweithio'n galed heddiw. Um, Ie, yeah, dwi jyst wrth fy modd yn ymarfer yn y bore a wedyn dod i canol deli fan hyn ym Mhontcanna a jyst am flat white bach ymlacu gyda ffrindiau. Mm. Na i dod at ti heddiw. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. Ti wrth dy fodd yn tynnu coes, dwyt? Um, mae stafell newid, dynion, dwi di arfer, um, mae yna lot o'r banter mae bobl yn galw fo, ti angen croen trwchus, fatha eliffant, jyst i copio. Sut un wyt ti mewn stafell newid efo'r merched? Wyt ti'n tynnu coes lot? Dwi yn, ond mae'n mae really bwysig, dwi'n meddwl, yn, mae'n stafell newid hefo merched actually bod yna perthynas yna a dach chi wir yn yn trio adeiladu'r perthynas yna hefo chi'ch chwaraewyr chi yn gyntaf um, a wedyn pan dach chi mewn lle de, lle mae pawb yn nabod ei gilydd, pawb yn, yn derbyn personoliaethau a cymeriadau wahanol, um, does ni'n lle well. Ti'n gorau just peidio mynd cweit mor cutting a fysa ti'n licio mynd, ie? Ddim cweit. Hwyrach efo ffrindiau agos fi, ond um, Ie, mae'n rha- we- braidd mwy sensitif yn y, yn y stafell newid pêl-rwyd, ond um, o'n i'n gweithio i fyny at safon chi. Dyna pam ti'n tynnu coes fi, gan bo ni'n ffrindio mor dda, de. Tyd ti'n ôl coffi bach. Dwi 'di ffilmio efo dipyn o bobl dros y blynyddoedd, Nia. Dwi 'di ffilmio efo Joe Allen, efo Osian Roberts, Gwenan Harris, Mike Phillips. Ond enw pwy... Name drops ar y llawr, ie, come on. Name drops, ond enwa pwy, neu enw pwy ti'n meddwl oedd yn exeitio ym mhlant i adre hanner Sara? Nia Jones. Ie. Ti'n gwybod be, mi wyt ti'n arwr iddyn nhw. Yym, ti'n ysbrydoli nhw yn chwarae pêl-rwyd, maen nhw wedi dechrau ers cwpl o flynyddoedd. Ond mae'n special dechrau gweld merched ifanc yn cael ei ysbrydoli o ferched fatha chdi yn chwarae. Ie ma'n rili cŵl a ma' ma' pobol yn yy yn gofyn i fi like yn amal iawn like wyt ti'n deall faint faint o role model 'dach chi gyd yn pan dych chi'n chwarae a rili dwi ddim yn meddwl am hynny pan dwi'n mynd allan ar y cwrt dwi ddim yn meddwl reit dwi isie chwarae'n dda actually i ysbrydoli pawb yn y cynulleidfa. Pan dwi wedi r- riteirio maybe yn mewn chydig o flynyddoedd byddai'n edrych yn ôl a weld bod hynny wedi bod yn by-product rili rili cŵl achos Dwi ddim, dwi ddim yn ennill pob gêm, does gen i ddim loads o medals neu trophies, ond actually mae'r, mae'r effaith da chi'n gallu cael ar pobl eraill, like, teammates chi neu pobl ifanc, actually, gobeithio, mae, mae hynny'n effaith, like, sy'n mynd i lastio lot mwy hyd na, na unrhyw medal. Sut mae dy ddeiet di, faint wyt ti'n edrych ar, ar ôl dy hun, yn amlwg ti'n byw bywyd fel chwaraewr proffesiynol, mm. ond mae yna lot o hynna'n syrthio ar ysgwyddau chdi yn does, does neb yn gwneud y bwyd i chdi drwy'r amser. Sut mae hwnna i chdi a pa mor anodd ydy o? Yym nes i nes i dysgu lot obviously yn bod yn broffesiynol efo Reading so oedd o oedd popeth wedi mapio allan oedd ni gan oedd loads o yym cefnogaeth gan nutritionists a scientists so nath hynny rili helpu a dwi'n meddwl actually pan dach chi'n tyfu fyny fel athletwr yn enwedig benywaidd dach chi dach chi chi yn weithiau meddwl o ydw i'n mynd yn rhy hefi neu yn rhy cyhyrol neu yn enwedig yn pêl roed mae'n rhaid i chi like gwisgo like ffroc. Dwi byth yn mynd i'r gym mewn ffroc so um, yn naturiol da chi'n mynd i meddwl am hynny. Dwi e ddim really yn boddro fi like dwi'n dwi deall actually dwi yn edrych yn wahanol bach ond actually dwi eisiau just bod yn yn Y gorau yn safle fi.
Nes di ffeindio allan yn eitha diweddar bod chdi'n gapten ar Gymru yn mynd i gwpan y byd. Sut deimlad oedd hynna ac mae'n siŵr bod o jyst yn freuddwyd i chdi? Ie, yeah, mae yn. Dwi just, dwi just mor passionate am chwaraeon yn Gymru. yn gyffredinol. So, y ffaith bod e actually gallu chwarae dros fy ngwlad i mewn un camp, wedyn dau, a wedyn actually bod yn gapten o'r tîm, a just honestly, like, mae'n mad, really, achos o'n i just yn chwaraewr pretty arferol, wedi, chymod, nes i ddim mynd i academi mawr, neu um, dechrau'n really gynnar. Dwi just wedi mwynhau a trio gweithio galed. Yym trio bod yn yn tîm mate eitha da. Yym rili tra- trio copïo y capten sy 'di dod o flaen fi. Yym fi'n credu ma' ma' genddyn ni like rhai sgilia naturiol o fod yn arweinwyr ond dwi dwi wedi definitely maturio dros y flynyddoedd. Dwi'n gapten lot gwell n'w rŵan nag yr oeddwn i pan o'n i'n mwy ifanc definitely ond yym ma' 'na dal le i fi wella hefyd dwi'n meddwl so yym ie oedd o jyst o'n i braidd yn emosiynol i ddeud y gwir Achos dwi 'di bod yn go-captain o'r blaen on- ond byth ar ben fy hun so mae jyst yn fraint ofnadwy a ie, jyst jyst mor mor ddiolchgar. Be nesa Tania, oherwydd ti 'di chwarae dros Gymru, pêl-droed, pêl-rwyd, oes 'na rhywbeth arall pan ti'n gorffan chwarae pêl-rwyd oherwydd alla i weld chdi'n cystadlu mewn rhyw gamp arall ac yn mynd i'r Olympics neu neu rhywbeth gwahanol. Ti'n dda yn bob dim rili dwyt?

yym rygbi Cymru. O'n i'n wrth fy modd efo fo like trio rasio Jazz Joyce mewn mewn like ras a o'n i fel waw oce ma' hi'n braidd yn gyflym. Ond actually o'n i'n wrth fy bodd yn chware fo so fallai, dwi'm yn siŵr ma' mae'n wych i weld bo' n'w wedi mo- mynd yn broffesiynol hefyd. Yr unig peth yw ma' pawb yn meddwl bo' ni'n like eitha galed ond pan dwi'n weld yr anafiadau mae'r genod rygbi yn ca'l actually dwi'm yn siŵr so yym fallai dwi jyst Dwi wrth fy modd yn ymarfer, yn yn gorfforol dwi dal yn teimlo'n rili rili dda yym ond efallai definitely rhywbeth i neud efo chwaraeon. Hwyrach yn y media, hwyrach yn hyfforddi ond yym ie dwi gallu cicio bêl yn ok, dwi gallu dal y bêl so falle rygbi. Wel Nia mae 'di bod yn neis dal fyny efo chdi. Dwi isio mynd i ngwely rŵan nawr dwi'n knackered ar ôl sesiwn gym, bach o foot golf.